Исәнмесез! Сез Татарстан 24 телеканалында Кукмара яңалыклары карыйсыз. Бүген мин, Алмаз Ярмиев, сезне атнаның мөһим вакыйгалары белән таныштырырмын. Киләсе минутларда төп темалар турында кыскача. Яшәү өчен яңа шартлар. Һәрбер квартира индивидуальный отопление белән утыра. Кукмарада күпфатирлы йортны төзү эшләре дәвам итә. Һәрвакыт атлар янында. Любой хайван кабул итәргә мөмкин, үзеңне күрсәтсәң генә, дип хуҗа әйтер. Ни өчен Илнур Гобәйдуллин үзенең тормышын атлар белән бәйләргә уйлаган? 35 еллык тәҗрибә. Балалар уже все бетү ягына бара инде. Ә бала әз булды быел. Чулла авылында гомер итүченең йөзгә якын умартасы бар. Кырда эшләр гөрли. Яңгырлар булу сәбәпле югалтулар бер 10-20 процент тәшкил иткәндер мөгаен. Восток Агрода традицион көзге семинар узды. Ярминкәләр эштән туктамый. Кто товар нас возьмет, тот удачлив круглый год. Районыбызда мәгариф учреждениеләренең ярминкәсе ничек узды? Кукмарада дүрт катлы күп фатирлы яңа йорт төзелә. Биредә бүген көндә эшләр дәвам итә. Бу йортта үзләренә фатирны бары тик Дәүләт торак фонды программаларында катнашучылар гына ала алачак. Тулырак киләсе язмада. Җылылык буенча бөтен таләпләргә китерелеп, яңа технология белән салына. Дүрт катлы, бер подъездлы яңа бина Кукмара шәһәренең Тимер юл урамында урнашачак. Бүген монда төзелеш эшләре дәвам итә, эшчеләр өченче катны күтәрү белән мәшгуль. Икенче атнадан башларга телибез ут кертүләр, су кертү, штукатуркалар, бөтенесе нигә планга салынган. Төзелеш җитәкчесе сүзләренә караганда, бер катны төзү өчен унбиш-егерме көн кирәк. Биредә егерме сигез кеше эшли. Шуларның берсе, Тәлгать Хәсәнҗанов. Ул инде күп еллар дәвамында төзелештә эшли. Әйбәт инде.
Кешегә әйбәт булса инде. Сәгать ничәдә килеп, менә ничәгә кадәр эшлисез гомумән? Җидедә киләбез, бишкә кадәр эшлибез. Алты көн эшлибез, суббота кыскартабыз да, ял көне ял инде. Бер ял көне ял инде. Йортның гомуми мәйданы 510 квадрат метрны тәшкил итә. Киләчәктә барлык фатирлар да чиста отделкада биреләчәк. Әлеге бинада барлыгы уналты бер бүлмәле, дүрт, ике һәм өч бүлмәле фатирларның булуы каралган. Киләчәктә Дәүләт торак фонды программаларында катнашучылар биредә үзләренең торак шартларын яхшырта алачаклар. Программаның критерийлары яшь, яшьнең аермасы монда разница юк. Монда безнең булырга тиеш бер кешегә унсигез квадратный метрдан артмаска тиеш инде, если йорт җире артмый икән. Алар бу программага программада участвовать итә ала. Кукмарадагы яңа торак йорт шәһәр халкының торак проблемаларын хәл итү юнәлешендә өстәмә адым булачак. Шулай ук киләчәктә ятим балалар өчен тагын ике ике катлы йорт төзү планлаштырыла. Миләүшә Хаҗиева, Марат Сабирҗанов. Кукмара яңалыклары. Миңа чын мәгънәсендә ат җене кагылган. Олыяз авылында туып-үскән Илнур үзе турында шулай ди. Ул тормышының күп өлешен атларга багышлаган. Быел ул Бөтендөнья күчмә халыклар уеннарында катнашты. Тулырак, киләсе минутларда.
Илнур Гобәйдуллинның атлары өчен бу тавыш үзенчәлекле бер сигнал. Бу сызгыру ишетелә, димәк, хуҗа янәшә. Олыяз авылында гомер итүче егерме сигез яшьлек егет күпләп атлар асрый. Бу җан ияләренә мәхәббәт кечкенәдән үк булган. Үзе әйтүенчә, әтисеннән күчкән. Миңа бер яшь булгач, әти ат алып кайткан, иң беренче атыбызны инде. Шуннан соң әти белән йөреп, ияреп, ярышларга. Сабантуйларга, шуннан соң үземә калды инде. Унсигез яшь тулгач, әти әйтте, Бетерсәң дә синеке атлар, үрчетсәң дә синеке, дип. Ул вакытта безнең өч генә ат иде, шуннан соң үрчетә башладым. Илнур һәр көнен үзенең тугры дуслары, атлар арасында үткәрә. Аларны кайгыртып карый, басу-болыннарда йөри. Ә чабышкы атлар өчен ул индивидуаль рацион да төзегән. Алар үзләренә аерым, теге спортсменнар шикелле, аерым питание. Алар ашыйлар инде иртә белән каша. Ул кашага кушылган була солы, суда бүрттергән. Аңа кушабыз жмых, кушабыз отруби, кушабыз сухое молоко, бозауларга бирә торган. Кушабыз тарткан арпаны, кушабыз кукуруз и кушабыз акбур. Бүгенге көндә Илнурның хуҗалыгында егерме баштан артык ат бар. Өч ел элек ул Аударыш от спорты ярышлары белән кызыксына башлаган. Быел Олыяз авылы егете Россия җыелма командасы составында Казахстанда узган Бөтендөнья күчмә халыклар уеннарында призлы урынга лаек булган. Алты кеше белән көрәштем, аны бишесен җиңдем һәм выход финалга җиңелдем Казахстан егетенә. Бу медаль Илнур өчен аерым әһәмияткә ия, чөнки мондый масштабтагы бәйгедә катнашып җиңү, аның өчен беренчесе. Ярышларда катнашудан тыш, Илнур һәм аның дуслары еш кына атлар белән төрле сәяхәтләргә дә чыгалар. Узган ел алар өч көндә 140 километр юлны үткәннәр. Миләүшә Хаҗиева, Марат Сабирҗанов. Кукмара яңалыклары.
35 елдан артык болхотлар арасында, Чуллы авылында туып-үскән Ильяс Аюповның кечкенә булышчылар белән эшләүдә тәҗрибәсе зур. Умартачы булу авырмы, умарта тотканда ниләр белергә кирәк, Миләүшә Хаҗиева сөйләячәк. Быел обильный булды җәтек, ну короткий. Июль ахырында уже җәтек бетте. Ильяс Әюпов, тәҗрибәле умартачы. Кечкенә булышчылар белән ул 35 елдан артык эшли. Умарталарны үз хуҗалыгында да, урманда да тота. Шул сәбәпле, кортлар балны кырлардагы чәчкәләрдән дә, Ильяс Әюпов үз участогына чәчкән фацелиядән дә җыялар. Хә, уже сезон бетте. Кортлар гөж итеп тора инде менә бу фацелия өстендә. Бу бакчаларга сидератка да әйбәт инде, тирес урынына да, азот та бирә ул, проволочникны да бетерә ул. Аңлаган кешегә әйбәт мени инде бу фацелия. Бал әз булуның сәбәбе, бал кортларының саны азаю. Ильяс Әюпов узган ел кортларның 35 процентын югалткан. Ләкин алай да бүгенге көндә йөзгә якын умарта тота. Аларның күбесе инде кышка әзер. Хәзер инде балалар чыгып бетү стадиясендә. Балалар чыгып бетүгә ахыргы лечениеләр бирергә әзерләнәбез. Ахыргы лечениеләрне биргәч инде, шәт иншалла, балаларны җитәрлек күләмдә калдырам. Мин чиста балда гына эшлим үзем. Умартадан кала Ильяс Аюповның өендә үзенчәлекле бер җиһаз тора. Бу, универсаль күчмә күзәтү умартасы. Аны ул махсус ясатып, узган ел үзенә алып кайткан. Сәламәтлек өчен файдасы бик зур, ди. Бигрәк тә тын юллары белән проблемалары булган кешеләр өчен. Бер унбиш минут суладым мин. Шул сабый бала йокысы белән җоклап. Китәсең инде, иртә белән уянасың аннары. Менә болай апидомикларда инде 2 сәгатьлек э, процедура э, кирәк инде башында, анда ничек ияләнәсең инде. Ну, анда җокага китсәң инде шул э, үзенең энергетикасы әйбәт инде кортларның. Тәҗрибәле умартачы бу юнәлешне сайлаганы өчен үкенми. Чөнки аның бабасы да күп еллар дәвамында умартачы булган. Ә хәзер Ильяс Әюпов үз эшеңә булган мәхәббәт уңышларга китерүен исбатлаучы шәхесләрнең берсе. Миләүшә Хаҗиева, Марат Сабирҗанов. Кукмара яңалыклары.
Кырда эшләрнең туктап торган чагы юк. Бүген көндә район хуҗалыкларында кукуруздан силос салу эшләре дәвам итә. Көзге эшләргә багышланган чираттагы семинар Восток-Агрода ничек узды? Минем хезмәттәшем тулырак сөйлиячәк. Чүп-чар үсәргә тиеш түгел, ялт иткән булырга тиеш. Басуга, оборотка кертеп җибәрергә кирәк. Мәүлит Гарипов тумышы белән Яңа Сәрдек авылыннан. Авыл хуҗалыгы өлкәсендә аның 35 елга якын эш стажы бар. Тәҗрибәсе дә инде җитәрлек күләмдә тупланган. Бүгенге көндә ул Восток-Агрода баш агроном. Мәүлит Гарипов хуҗалыкның 4500 дән артык чәчүлек мәйданында баручы эшләр өчен җаваплы кешеләрнең берсе. Шуның 1542 гектарында зерновой чәчелде, калган мәйданда инде кормовой культуралар чәчелде. Уборканы исән-сау гына җыеп чыктык. Гектардан 39,2 центнер уңыш алдык. Валовый сбор 6220 тонна булды. Хуҗалыкның кырларында хәзер техника туктап тормый. Комбайннар кукуруз чабып, КАМАЗлар аларны траншеяларга алып китә. Биредә алар дүртәү, ике мең тонналыклар да, өч мең тонналыклар да бар. Быел малларга салынган азыкның сыйфат дәрәҗәсенең нәтиҗәләре дә инде билгеле. Безгә сенажны ни өчен кирәк? Ул безгә кирәк протеин өчен. Протеинны алабыз люцерна сенажыннан, дип сөйләштек. Теге семинарда сөйләшә башлаган идек, шулай бит инде? Энергияне алабыз шушы кукуруз силосыннан, ди. Кукмара республикада иң күп терлек булган районнарның берсе. Шул сәбәпле, азык әзерләүгә, гомумән, хуҗалыкларның эшләренә аерым игътибар бирелә. Бүгенге көндә безнең унбиш меңнән артык гектар кукуруз мәйданы районыбызда. Аларны тиз арада менә җыеп, салып куерга дип сөйләшү булды бүген. Шулай ук аның сыйфатын, качествосын карап, нинди закваскалар кулланырга, ничек итеп капларга, ничек итеп таптатырга, бөтенесе дә генә сөйләшенде. Мин инде уйлыйм, аның менә нәтиҗәсе бар дип. Без инде күрәбез, менә безнең елдан-ел сөт күләмнәре дә артып килә. Бүгенге көндә районыбыз бөртекле культуралардан 37 бөтен уннан сигез центнер уңыр җыеп, Татарстан районнары арасында икенче урында тора. Киләчәктә хуҗалык җитәкчеләренә терлеккә азык әзерләү буенча да яхшы күрсәткечләргә ирешү бурычы куелды. Миләүшә Хаҗиева, Марат Сабирҗанов. Кукмара яңалыклары.
Көзге ярминкәләр дәвам итә. Кукмарада мәгариф учреждениеләренең Юннат 2024 ярминкәсе үтте. Биредә яшелчә, җиләк-җимеш, төрле кул эшләре тәкъдим ителгән иде. Чарада безнең төшерү төркеме дә булды. Собирайтеся, народ, у нас ярмарка идет, а на ярмарке что есть, вам всего не перечесть! Кызыклы җырлар һәм биюләр. Биредә барысы да чын ярминкәдәге кебек. Тик гади сатучылар урынына укытучылар, тәрбиячеләр, укучылар һәм аларның әти-әниләре. Шәһәрнең Комсомол мәйданында ел саен көтеп алынган ярминкә юннат узды. Менә монда, выставкада күреп киткәнегезчә, Кукмараның бренды итекләр инде. И аннан соң китап, рекордлар китабына кертелгән бәлешне алып чыктык быел, үзгә буларак. Ярминкәгә барысы да мәктәп яки өй бакчаларында үскән уңышларын, камыр ризыкларын, төрле банкадагы ризыклар алып килделәр. Тәкъдим ителгән товарларның күбесе, кул эшләнмәләре. Педагог организатор белән советник директоры, ягъни мин инде, без икебез интернеттан идея карап, шушы кукуруз ярдәмендә шушы ике гаилә елына багышланган кешеләрне ясадык. Кулында баласы да бар. Юннат ел саен күпләрнең уңышларын бәяләү урынына әверелә. Биредә балалар үз куллары белән ясаган эшләрне дә сата ала. Мы занимаемся украшениями. Без бизәнү әйберләре ясау белән шөгыльләнәбез. Барысын да табигый ташлардан ясыйбыз. Телле балалар браслеты, алкалар, Сыйфат ягыннан барысы да яхшы. Бәяләр ярминкәдә кибетләр белән чагыштырганда түбән. Шул сәбәпле, һәркем үзенә теләгән товарны сатып ала алды. Кәбестә алдым, бик әйбәт сортын. Аннары чеснок алдым, әле тагы карыйм әле. Тагы карыйм әле йөреп. Бәяләр ничек?
Бәяләр кәбестә 30 сумнан әзеренә кыйбатрак булды. Әйе, чеснок 300. Ярминкә бик матур, бик яратып йөрибез. Балаларның тырышлыкларын күрү үзе бер рәхәт. Менә бүген э, җиләк сатып алдык, ремонттан сорт. Дип әйттеләр инде, бик матур булып үсеп китәр дип ышанабыз. Миләүшә Хаҗиева, Марат Сабирҗанов. Кукмара яңалыклары.
Хөрмәтле тамашачылар, яңалыклар тапшыру ахырына якынлашты. Мин Алмаз Ярмиев сезнең белән саубуллашам, киләсе очрашулара кадәр.